Profligate inchhungkaw zingah emaw i thiante zingah sum renlo baksak hmang huau huau chi nei ve em? Heti ang mi in ren chen thiam lo, sum chauh nilo, thil dangah pawh felfai thlapa hun hmang thiam lo leh mi careless deuh ho hi profligate. tih a ni. Profligate awmzia kan hriatchian leh zual nan lemchan thiam Johnny Depp a chanchin ngaithla teh ang. A ni hi sum leh pai hman huau huau chi mi ni a mite an hriat a ni. He is well known for his profligate spending habits. Wine man ringawtah pawh thlatin dollar sing thum, a private thlawhna chuan manah thlatin dollar nuaih hnih, lunghlumana ringawt pawh dollar nuaih li. Guitar sam sarih chuang zet lahin a man dollar mak ta duai chuang a staff te hlawh khum tin dollar mak ta duai li a private island lahin a man dollar mak ta duai nga a lawng man dollar mak ta duai sawm pariat profligate awm zia chu duai ai chiang in kan hre ta Johnny Depp thi a in rem chan loh lutuk avang in a tla chhia his profligate lifestyle result in bankruptcy. Apparently, Apparently tih hi Oxford Dictionary chuan heti hian a hrilhfiah a, According to what you have heard or read tiin Mizo tanga kan dah chuan hetiang hi a ni ang, a lan danah chuan mi sawi ka hriat dan, ka hmuh dan emaw ka chhiar atanga a lan dan maiah chuan, Entirna pe ila a chiang leh mai awm e. Tuna an awm dan han thlir hi chuan an inthen mai dawn niin a lang. Apparently they are getting divorced. Ka lo hriat danin insawi zawi a uar hle a ni awm e. Apparently he did a lot of exercise. I dik lo niin a lang e. Apparently you are wrong. Manchester City hi tun season ah hian EPL ah an champion dawn a ang ta hle mai. Apparently, Manchester City is going to be the champion of EPL this season. Van Lalsailo hian nupui neih loh tlang a tum a ang ta riau mai. Apparently, Van Lalsailo is going to stay single forever. Effective. Effective means producing the results that is wanted or intended or producing successful result. Chumi awmzia chu kan duhthusam ang tak leh tumang tak result min pe tihna a ni. Effect tih awmzia chu nghawng nei tihna a ni a, effective kan tih chuan a tha zawnga nghawng nei sawiina a lo ni ta mai a ni. I damdawi mi chaw kha ka ngaih khawp asin. Medicine that you prescribed to me was very effective. Ka lehkhazia dan phung hi chu ka thlak a ngai a ni, ka zir sawt lo riau. I need to change the way I study as I find my current technique is not effective. Ruahmana neih lawk sa diam hi hlawhtlinna hna pawimawh leh nghawngtha nei a ni. Planning ahead is effective way to achieve success. TV a advertisement an tih thin hian awmzia a nei viau a nia. Advertisement on TV is effective to attract customers. Eng method hi nge hmang ila awmzia awm ber ang? Which method is the most effective?

Ka pian hnuat ta a, khatiang em em a zah kha ka la nei awm lo ve. I've never felt so embarrassed in my life. Nuam ti lo taka awm tir che ka tum hauh lo nia, I did not mean to embarrass you. Refrain. Tirhkoh pawlah em ni kha engkim tih ka tan a thiang a, nimahsela Engkim tih a tha kher lo ti tur kha ni e. Thil thenkhat lakah hi chuan kan inthiar filim a tul a ni. Refrain is to stop yourself from doing something, especially something that you want to do. Refrain awmzia ni ta chu kan thil tih duh leh ngainat zawng tak ti lo tura inthunun leh insum tihna a ni.

Tremendous, great, huge, large tih thumal te hi chu kan hre tlang vek awm e. Thumal common leh kan hman rim tak pawh an ni e. Tremendous hi heng thumal kan sawi ho chhung ka zing a mi a ni a. Thil na mai lo, thil lian tham leh ropui tak sawiina a ni e. Sap tawngah hian a common ber ber lo deuh te pawh i kan thiam a tul viau.

Invaluable Invaluable simply means extremely useful. Hring nun ah hian a lova kan awm theih loh thil pawimawh tam tak kan nei thin. Chutiang thil pawimawh leh hlut tak tih tawngkam chu invaluable tih hi a lo ni ta a ni. Information pawimawh tak Invaluable information Thil zir tur pawimawh tak Invaluable lessons I thurawn min pek kha a hlu tawp. Advice that you gave me was invaluable. Devote, Devote is to give most of your time, energy, attention to something. Chumi awmzia chu kan hun tha leh rilru tih tak zeta kan pek hi a ni. Devote chinah chuan ti hne hne a awm tawh meuh lo. Rilru pumpui pekna stage a ni tawh a ni. Isua hnenah a inpumpek tawp mai a ni, She devoted to following Jesus. I lehkha zirah in rilru zawng zawng pe rawh. Devote yourself to study. Kan chhungkaw tana hun tam zawk hman ka duh. I wanted to devote more time to my family. Heart rate, Buddhism muchhuak tupa Buddha khan heti hian a lo sawi daih tawh a, Heart rate is never ended by heart rate but by love tiin. Amah kha Isua pian hma kum za nga vel liam ta mi a ni nang a, a tawngkam hi Isua sawi ni awm a mawi a ni. A thusawi awmzia ni ber chu inhuatna hi huat let ve na hian a ti reh lova, hmangaihna zawkin a ti bo thin a ni.